daşlaşandyk, Oňa garşydyk, biz Onuň duşmanydyk. Emma duşmany üçin janyny beren adam barmy? Gadyrly dost, bu aýat meniň durmuşymy şeýle güýçli üýtgetdi. Men duşmankam, Hudaýy tanaman wagtym, günäleriň içinde ýaşaýan wagtym, Ol meniň üçin öldi we öz janyny berdi. Bu maňa Hudaýyň söýgüsine düşünmäge, Hudaýa gaýdyp gelmäge, Onuň huzurynda ýaşamaga, Oňa iman etmäge itergi berdi. Belki senem şeýle ýagdaýdasyň häzir. Hudaý saňa ýüzlenýär. Belki sen günäleriň içinde ýaşaýansyň. Gelejege bolan umydyň ýokdur. Näme edip, nirä gitjegiňi bilýän dälsiň. Belki günä şeýle derejede seniň durmuşyňy hapalandyr. Belki sen ähli zadyňy ýitirensiň. Maşgalaňy ýitirensiň, işiňi ýitirensiň. Öz ýakynlaryň bilen aragatnaşygyňy ýitirensiň. Belki, şeýle hapalyklaryň içinde, şeýle ýagdaýda hiç bir çykalga görýän dälsiň. Hudaý saňa Öz söýgüsi bilen ýüzlenýär. Seniň şol bolan ýeriňde, häzirki duran ýeriňde Hudaý seni şol bolşuňa söýýär. Hudaý seniň üçin Özüniň ýekeje Ogly bolan Isa Mesihi seniň günäleriň üçin berdi. Oňa iman et. Onuň söýgüsini kabul et, seniňem durmuşyň üýtgär. Sebäbi sen Hudaýyň ýaradany. Sen Onuň keşbine görä ýaradyldyň. Ol seni güýçli söýýär. Hudaý kimin seni güýçli söýýän hiç kim ýok. Hawa, sen gowy bolsaň söýerler. Gowulyk etseň seni gowy görerler. Ýagşylyk etseň il içinde seni söýerler, saňa hormat ederler. Emma günäleriň içinde ýaşaýan wagtyňda seni hiç haçan hiç kim söýmez. Sebäbi dünýäniň söýgüsi şertli söýgüdir. Diňe eden işleriňe esaslanýan söýgüdir. Gowulyk etseň söýülýäň, erbetlik etseň ýigrenilýäň. Emma Hudaý dünýä ýaly söýmeýär. Hudaý şertsiz. Nähili bolsaň, seniň bolşuňa seretmezden, seni söýýär. Onuň söýgüsini kabul et. Ýaňky öýünden giden oglany gaýdyp geleli. Atasy ony söýýärdi. Atasy oňa garaşýardy. Emma ogul gorky we günä duýgusy bilen ýaşaýardy. Emma atasy oňa sowgat berýär. O sowgat onuň durmuşyny üýtgedýär. Aslynda biz günä edip, kimdir birine garşy ýamanlyk eden bolsak, ol adamdan hiç haçan sowgada beklemeýäs. Garaşmaýas sowgada. Sen şeýle ýagdaýda bolup gördüňmi? Erbetligiň içinde, günäde ýaşaýarkaň, kimdir birine uly garşy günä etdiň, aldadyň, ogurladyň ýa-da uruş etdiň, jenjel etdiň. Adamlar şol adam saňa gelip sowgat berermi? Ýok. Sen ondan sowgada bekleýäňmi, garaşýaňmy? Ýok. Sen ondan jeza garaşýaň. Sen ondan ar almasyna garaşýaň. Maňa erbetlik ederkä diýip ol adamdan hemişe gaçýaň. Emma Hudaý jeza bermek islän bolsa, senden, menden ar almak islän bolsa, ony Hudaý häzirem edip bilerdi. Emma Hudaý beýle ýagdaýda däl. Onuň ýüregi aglaýar. Onuň ýüregi saňa, maňa garaşýar. Ol jeza berjek diýse, sen onuň gözünden gaçyp hiç ýere gutulmarsyň. Injilde ýazylan, Göklere gitsem, sen o taýda, ýeriň aşagyna girsem, sen o taýda. Gizlener ýaly, seniň huzuryňdan gizlener ýaly hiç bir ýer ýok diýip ýazylan. Emma Hudaý Jeza berip bilýänem bolsa, saňa jeza bermek islemeýär. Ol saňa Öz Ogluny seniň günäleriň üçin berdi. Saňa ebedi ýaşaýşy, Jennetdäki ýaşaýşy saňa sowgat berýär. Ony kabul et. Seniň durmuşyň üýtgär. Ol saňa taze, täze ýaşaýyş bermek isleýär. Seni bagyşlamak isleýär. Seniň ýitiren ähli zatlaryňy saňa gaýtaryp bermek isleýär. Isa şeýle diýýär, Men ýol, hakykat we ýaşaýyşdyryn. Mensiz hiç kim Atama baryp bilmez diýýär. Ýene-de Injilde ýazylan, Men size gurply ýaşaýyş bermek üçin geldim. Gurply ýaşaýyş diýende, biz adamlar nämäni göz öňüne getirýäris? Pully, abraýly, ýokary derejeli işli, maşynly, öýli, jaýly, maddy zatlary göz öňüne getirýäs. Hawa, bu gurply ýaşaýyş. Emma Injildäki gurply ýaşaýyş, Hudaýyň niýeti, seniň, meniň durmuşymdaky niýeti, ruhy manydan doly, parahatlykdan, söýgüden, kiçigöwünlilikden, ýumşaklykdan, şeýle zatlardan doly ýaşaýyş bermegi isleýär. Bütinleý dolulyk ýaşaýşyny bermek isleýär. Gowy gatnaşykdan, gowy maşgaladan şeýle ýaşaýşy Hudaý saňa bermek isleýär. Näme üçin gurply ýaşaýyş ýok? Gadyrly dost, gurply ýaşaýyş Hudaýyň huzurynda, Ol Isa Mesihde ony saňa bermek isleýär. Günäleriň netijesinde. Sen ol ýaşaýşy görüp bilmeýäň. Sen ony kabul-am edip bilmeýäň. Şoň üçin, Nädip almaly bu ýaşaýşy diýen sorag ýüze çykmagy mümkin. Günäleriňi boýun al-da Hudaýyň ýanyna gel. Isa Mesihi Halasgäriň we Rebbiň hökmünde kabul et. Ol saňa Öz mukaddes ruhuny, Özüniň gökden gelen gurply ýaşaýşyny saňa hökman berer. Injilde ýazylan, Ol gapyda durup eşigi kakýar. Isa şeýle diýýär, Kim Meniň sesimi eşidip gapyny açsa, Men içerik girerin, onuň bilen damak iýerin, ony hiç haçan terk etmerin diýip ýazylan. Gadyrly dost sende şeýle pursat bar. Sende şeýle mümkinçilik bar. Isany ýüregiňe kabul et. Eger isleýän bolsaň men häzir doga etmegi, saňa muny etmäge kömek etmek isleýän. Eger meniň aýdýan zatlarym seniň ýüregiňden turýan bolsa, onda şeýle sözler bilen Hudaýa ýüzlenip bilýäň, Gudratygüýçli Hudaýym, Saňa minnetdar! Seniň eden işleriň üçin men Saňa köp minnetdar, Hudaýym! Meniň günälerim üçin Ogluň Isa Mesihi iberenligiň üçin minnetdar! Men günälerim üçin toba edýärin. Seniň iberen Halasgäriň Isa Mesihi ýüregime kabul edýärin. Meniň ýüregime gir, men ýüregimiň gapysyny açýaryn. Meniň durmuşymy özgert. Maňa täze ýaşaýyş ber. Meni öz isleýşiň ýaly edip terbiýele. Isa Mesihiň ady bilen. Owmin. Eger sen şeýle sözler bilen ýüzlenen bolsaň, onda Hudaý seniň durmuşyňa girdi. Sen Mukaddes Ruhdan, sen gökden doguldyň. Köne zatlar geçdi. Indi sende täze ýaşaýyş bar. Hudaýyň Ruhy seniň ýüregiňe girdi. Seniň ýüregiňde ýaşaýar. Sen täzeden doguldyň. Sen täze adam. Indi Hudaýy agtar. Hudaý bilen ýakynlaş. Ol seni hiç haçan terk etmez. Hudaýyň Sözi bolan Injili oka. Hudaýa dileg et. Ol seniň durmuşyňda etjek planlary, seniň durmuşyňda nähili ajaýyp planlarynyň barlygyny saňa gün-günden açyk görkezer. Hudaý seni bereketlesin. Eger sen biziň bilen gatnaşyk etmek isleseň, bize öz pikirleriňi ýazmak isleseň, ýene-de Isa barada köpräk bilmek isleseň, onda bize hat ýazyp bilýäň. Ekranda görýän web saýtyňa girip bilýäň. O taýda sen täze-täze hakykatlary okap bilersiň. Elektron poçta arkaly bize hat ýazyp bilersiň. Öz pikirleriňi, öz soraglaryňy ýaz. Biz saňa jogap bereris. Seniň bilen gatnaşykda bolmak isleýäs. Hudaý seni bereketlesin diýip, seniň üçin hemişe dileg etmek isleýäs. Omyn.